Ke rile go ya mphatong ge re a loga ba re fa sereto re go mangana. Oh, o lengana le mo? Ke lengana morwa. Oh. Ke lengana mphato a rena kwa mangana. Mm. Namile sa boraro mm. which ke nagana gore ke sona sa botlhokwa go feta tše dingwe. Mm. Ke ke saka saka. Mm. Se mmago nna a tla reng ga a nreta ga a ikwa gore um ke tloga ke tswikintše sefepi gabotse a tsoga ka košana ka masa a kere o tla re gampitša re matlhaa matlhase tlhapa ka lera mm. matlhatše ba bantšhi ba e kopanya le dikolobe mm. e matlhatše seo ke saka mm. ke saka se se latelago nna malosi oh. e kwa bona nna um tšhebe bagalganyana ke reto saka seo ka reng o se bolela ka seja tlhapi wa re ke

go ya morotong o bo sa ele jana o bo sa ele circumcision o boela initiation circumcision le initiation nto tše pedi tša go fapana ngwa ke re moro jalo ke nyako tseba gore ba laganyana letswa letswa mo kae
na ke tsebe

o e bea ka mokgwa e bjang ka gona gana mo um moyeng ba tlhwa ba mokwa and then um ke tšea gore le yena ke nnete yagwe nna bagalo ba ko gotseng kgaofi le bona um bo bo maina maloso ba re ka setšo re tšwa re le soto a kere

mm. namile gona fo batho mo ipitša bona bakgwaduwa mm. mara o tla ba kwa gore ga ba nyake go tlogela setloko sa bona ba ipitša bakgwaduwa ba mmaphaka a monara oh, ba sanjane ba tšea narela ba edi mm. ba be ba tswelele gape ba re kgomo mm. mara se rena kgomo ya go tshwana le baga modiba le baga letswalo kgomo ya bofulampjane mm. ya go fula tau re di naaongwake ya dila le ukwa le ge ba re ya mmaphaka le ka dingatha ya ka dinaka ya tlhago ga se kgomo e le o e gamago a se ya go gamea auko ba re a baa ba re kgomo ya gore fa lebese ya goreng o kwa se e game na re utlo e thoma ka yone ee lebile a se ya ngolene ke kgomo ya monare ewe kgomo ya bofula tau bjalo ke rena bao kana mokgonowe mara go tla go phita tsana le baka e e ra ya ba re ra ra ra ra theoga mm. bagala ba ba ba go dula mo e be go university of limpopo gone jalo mm. e re sana le ntwanyana ke dintšhine ka thefo ga botse thaba thaba ene le le go kana ka kwa university mm. mabitla a ba rena shia le gona ka moo mm. go ne dipolelwana tše dintšhi ka yone

gana kwa bosogo pelo a lebalo mara ntse ba tsebana re ke ba rwa rre wa bonebangwe ba go belega ba dibishopo gana ka tsone jo le tla ba go le ditseba go reng go reng go reng lebile a se lapa le legolo lona lewe la bishopo goreng gore e no rang re bjano lapa le ba le dimpho tša go fapana fapana bone ba hwetša gore no ba tloga ba swere pheko wa kereke ke wawe rena la ga rakgolo wa ka le swere pheko wa bongaka mm. ee wa bona ga lekganyane bongaka bo bo bontšhinyana morwarra a o tselefile mo semoyeng ee go ka nyaka gore ke semoya jalo o ka re mo eh, baso ba e le gore a ba tsebe gore ke bona omang mm. mara ke tele ke nako tla ke bošimo Eh, ah, mpotša. Tata.
mpotša o se ka re Oh, nko- tata. okay, efa basadi Ke monna ba- nako e khwi monna a se ya gago monna tšatši le o tlhokofetše o tlo lemoga gore monna nako a se ya gago Eh, baswa ba go diang morwana ee ba e le gore ga ba šele um sejo sa bona morago kudu ka gore ke bona ba mang ba tswa mo kae bona bona go se bohlokwa o hwetše e le gore motho ke muso mara a tsebe leloko la gabo la bone ke gore a tsebe great great grandfather ba grandmother a bone le bohlokwa bja gona go ba motho wa go se tsebe setšo go fapana le ge wena motho wa go tlhoka moriti mm. e, o ile wa bona o sena shato mm. go ra gore o ka ke butšha gore wa phelana gobane setšo ke medu ya gago ke mo kokotlelago go ntshe mm. motlhare o ka sebe le dienywa tše botse medu ya yona e sa swarelela gabotse o ka no Progressa ka tše ntši mo bophelong, mara if o sa tsebe setšo mo o tšwang gona, mothopo wa gago, se se sustainilego go nyaka go e bea ka seja tlhapi, beno go tšweleleng kwa morago. Ga go ka mokgwa o o tlo kgonang go tseba tsela ya gago ya go ya pele, o fela o pega, o timega. o patela sekolo o patela sekolo fees se e leng gore ba šetše ba go pateletše sona wena ga o tsebe mm. wa tšama o kore bophelo bo bo go imela ka tšeo e le goreng ke bo hweditše tharololo a tsona wa go tata e ra go šala ga o se ke leboga